Kariuki na ndeto iria ngwendaga twarie rĩ Ĩ, ngwendaga twarie wa manyareha arĩ haha nĩgetha ũnjĩre kana nĩ kwagĩrĩire ũguo Ĩ. we wa manyara ũka tondũ he handũ hara- harĩ handũ ũrenda kũmenya kaũndũ Mm, aha nĩ ethe rĩu rĩ Wega. Ĩ. Ĩ, ethe rĩu rĩ ĩ. wa Kariuki ngũkwĩrĩte nĩ ngwendaga twarie kaũndũ ii wamanyare haha ai nĩ ũhoro wa mwana ũyũ witũ ũrokire na mwanake kuma rũraya mũthũngũ ona ndĩrona ndiũĩ wega kana nĩ mũthũngũ ngwĩciria nĩ o ndagĩũkĩte ii arehetwo no mbica nĩ igĩtũmĩtwo ĩ anga nĩ mũtukanio no we rĩ ti wa- ti mũthũngũ wa rũraya aca no mũndũ wa gũkũ mathomaga nake rũra rũraya Rĩu rĩ, Mm. eh, he maũndũ wa manyara ararehe ndĩraigua ta- tũtaratwarana wega Mm. ndamiano ĩ ũhoro ũcio ũhe wa kariũki ũhoro tondũ ũcio rĩ, ningĩ nĩ wa ũrehe haha he Ĩ, wa kariũki ĩ ũhoro ũcio Reke nyambe nyite ũhoro ũyũ kĩambĩrĩria tamba wega. ũhe Ta wa ũnyite. kariũki Mũirĩtu ũyũ wanyu ũrathomagĩra rũraya rĩ. Ĩ. Nĩ mwanake aroka nake. Ĩ. Akĩenda kũhika. Ĩ. Haya kĩhe ũhoro. Rĩu mũirĩtu ũyũ witũ etagwo Ĩ. Wanja, Ii. aroka na mwanake. Aha. Na mwanake ũyũ aroka nake-ĩ, Mm. niĩ ndĩrera Damiano atĩrĩrĩ, Mm. mwanake oka tondũ nĩ kũrehwo ararehwo kũrĩ ithuĩ Damiano-ĩ, Mm. na nĩ ithuĩ twahonokire kĩhonoko gĩa tene gĩa tukutendereca-ĩ, Mm. tũtigatinde tũkĩmwĩtia kĩndũ wa Kariũki. Mhm. Tondũ wa rĩrĩ, mũndũ no akiume rũraya tũke kũmwĩtia indo gũkũ, Kwoguo niĩ ũhoro ũcio wa gwĩtio indo tũkĩragwo ngĩragwo nĩ rũracio nĩ ndamiano niĩ nĩguo ndĩraigua ta itaraiguana naguo wa Kariũki. Na nĩ wa Kariũki rĩ Ii. ngauga atĩrĩrĩ Eh. kaĩ kwĩ mwana ũheanagwo Ũcio nĩ ũhoro mũritũ. mwana ndaheanagwo na kĩrĩa magwĩtia tondũ nĩ andũ a gũkũ kĩrĩa kĩrĩa we wagũrirwo kĩrĩa gĩkwagũrirwo Ĩĩ. kĩu nĩkuo nĩkĩo nake ekuo wa kariũki Aha. ciana ici tondũ cioka mahikania megũtuĩka itũĩ Ĩĩ. mũirĩtu atuĩke witũ tondũ akĩrĩ o witũ mwanake nĩ tuongererwo rĩu twĩna mũirĩtu na mwanake hakĩrĩ bata ũrĩkũ wa gũtinda tũgĩtio rũracio no ndũĩ ũgĩkũyũ Tũgĩtia rũracio ndamiano. acha Rĩu Ĩĩ. rĩ, wamanya- wamanyara rĩ Ii, haha nĩho rĩu ndaigua mũrakarania na ndamiano ĩ hau nĩ tũrakararania no niĩ nĩngwenda kuga atĩrĩ ndamiano Ĩ, Nĩ ũyũ nakorwo nĩ mwakĩhonokire mũrĩ o Agĩkũyũ. Ĩĩ. Tũrĩ Agĩkũyũ ahonoku. Mũrĩ Agĩkũyũ. Ĩĩ na tũgakũũrwo. Aya no menye atĩrĩ. Ĩĩ. We wa Manyara rĩ. Ĩĩ. Nĩ wagũrirwo. Nĩ wagũrirwo. Nĩ wagũrirwo. Nĩ ndakũgũrire. Ndũngĩrĩ kwa Damiano korwo ndwagũrirwo. Nake mũirĩtu ũyũ rĩ. Ona akorwo nĩ mũrenda gũteithia mwanake rĩ. Ĩĩ. Mũkwamba gwĩka makinya marĩa mekagwo. Damiano aracĩrio. aheo matĩ na harika aracĩrio kũgurario na gũtemwo kĩande tiguo rĩu ũrĩa mũirĩtu wa mũikũyũ agũragwo nĩguo ũroiga ĩĩ arĩkia kũgũra- kũgũrĩrwo ũrĩa mũirĩtu wa mũikũyũ ũrĩa wagũrirwo rĩ Eh, ndamia no na angĩcoka kwenda kũmongerera mirioni ikũmi ta ciana ciake magaka nyũmba rĩ Eh. timũgirie ta ithe Yeah. no maũndũ marĩa magĩkũyũ makoniĩ kũracĩria mũirĩtu Ii. Mekwo. Mũi- mwanake ũcio no mũhaka oke ithuĩ ta mũhĩrĩga tondũ ithuĩ mũhĩrĩga wa Adamia no Eh, tũthĩnjio ũrĩa tũthĩnjaga na tũnyue njohi ya athuri ũrĩa tũnyuaga twendie mũirĩtu witũ ũrĩa twenda ona imĩte rũraya ona ngiuma kwa mweri na nĩwe nĩ kĩndamiano Eh. mũgĩkũyũ augire ĩgĩtunywo mwana ĩkagerio mũngũ nĩguo atĩ kĩ wa kariũki ĩgĩtunywo mwana i ĩkagerio mũngũ ehe Ĩ, nĩ ũyũ nĩ ndũĩ yo aca ona ndiramenya nĩ ndũ tiga atĩ mwana agĩkoragwo tu nĩ wa andũ. gĩthikĩrĩrie Ĩĩ, tene atumia makĩrĩma mũgũnda rĩ ĩĩ, nĩ maigaga kana harĩa rĩ ĩĩ, kaingĩ menjaga karima kanini kara- gakaharũkio hau na ngoi yako Ĩĩ. mũtumia agathiĩ na mbere na kũruta wĩra ĩĩ nĩguo. no tondũ nĩ gwakoragwo nũgũ nyingĩ rĩ Ĩĩ. mĩgũnda ĩyo yarĩ gĩthaka-inĩ rĩ Ĩĩ.

kau ara gake ĩĩ ngĩma nĩ yendete mũngũ mũno ehe rĩu mũndũ athiaga ũgatua mũngũ ĩĩ harĩa hauma mwana rĩ Ĩ. ũkaiga mũngũ Ĩ. na ũkehera Ĩ. ũgathianga na hau Ĩ. no tondũ ngĩma nĩ yendete mũngũ rĩ Ĩ. ĩkaharũrũka Na ĩka- mwana. ĩkaiga mwana thĩ ĩkoya mũngũ ĩgacoka mũtĩ igũrũ aya rĩu na inyuĩ ii mwanake ũrĩa aramũtunya mwana ta ngĩma nĩ amũhe mũngũ Ĩ. nĩgetha mũkĩrekie mwana wanyu Ĩ. Ũguo rĩu, tondũ ĩkũgagire atĩa